Mɛka sɛ ɛyɛ ahodoɔ mmienu, either through caesarean section anaa through V-birth, ɛyɛ vaginal delivery anaa vaginal birth. Aha, ɛyɛ two. Enti eh, the normal route no, menka sɛ CS yɛ abnormal, but deɛ yɛnim sɛ nka ɛwɔ sɛ ɛfa ne vagina.

Eh ok awurade nhyira wo paa we will continue from there but na mpɛ sɛ yɛde ba out ebia na yɛnim na ebi asi pɛn sɛ bi a sɛbe eh, ɔbaa bi akyi bi ahaa anaasɛ bi a eh, sɛ eh, yɛn nsɛm baabi wɔ ɔnoma yɛ paapaa tumi kɔto so a eh, but wameyɛ ho sɛ ɛyɛ mmienu either by CS or normal delivery no let me come to you once again na nka wode yɛwura mu ano no but yɛ na bɛsɛ yɛfa no kakrakra na ma yɛahwɛfoɔ eh, ɛtumi ho no now having made us know sɛ ɛyɛ eh, through either so ɔno abɛwo afa no ase anaasɛ through cs now we are focusing on the cs cesarean session no at what point Ɛna ɔba a wanyinsɛn, wafa, moka no sɛ trimester, wafa fa weeks mu, months no mu akɔ akɔduru mpɛmpɛnsoɔ, ɛdeɛn na ɛbɛma doctors anaasɛ mo asuggest sɛ deɛ aduro no deɛ gyesɛ ebia yɛde sekan ka ho anaasɛ yɛnyɛ CS? Mpakyɛw Nyame nhyira wo. Na we conduct CS based on two issues, either sɛ ɛyɛ elective Okay. Ana ɛyɛ emergency. Okay. Yes. Elective ni yɛ sɛ wɔn akɔyɛ elections ɛna. Meka elective a deɛ mepa akyerɛ ne sɛ mm. wankasa na wa decide sɛ wobɛyɛ CS. Okay. Ebia looking at eh, nneɛma a wonyim a wofam. Mhm. Mhm. Ɛne the way a wobɛ

On these ligaments, wɔn ate on these ligaments a wobɛhu na ebi emu no abiebie. Okay. Emu no biebie a na kyerɛ sɛ ɛkwan ada mu. Nti wobɛhwɛ a ɔbaa ɔdu ne time a mhm. ɔbɛwo a ɛyɛ a ne nanteɛ ne nhyɛ da nyɛ papa ɔlɔ ɔnante kakra a ɔsɛ walɔɔke. Hmm. Ɛyɛ sɛ nkasɛɛ no mu abiebie hmm. because ɔbaa okita normal pelvis bi ɛyɛ a ne kasɛɛ mu yɛ ha. Okay. Aha. Enti ebia na obi nkita saa gynecoid pelvis no. Yɛwɔ so many types of pelvis. We have the android, yɛwɔ android pelvis a ɛte sɛ bɛrima pelvis. Android. Yoo, yɛnkɔ yi. Yɛ yɛwɔ android, ɛno te sɛ mmarima deɛ. Mm. Aha. Ɛna yɛwɔ anthropoid, yɛwɔ platypeloid, yɛwɔ gestomino, we have the negele, we mm-hmm. have the roberts, we have a lot of pelvis. Mm-hmm. The ideal pelvis for women a wɔn bɛtumi de awo.

Akwadaa no ti ntumi nwura mother no pelvis no mu ma yɛnwo no, anaasɛ pelvis no sua ma akwadaa no ti. That is why in every pregnancy, abere a woreba abɛwie pregnancy no, anaasɛ ɛnkyɛ labour bɛ set in no, we do a EFW and AFI. Meka EFW a, we do the estimated fetal weight. Okay. Nti estimated fetal weight no, yɛhwɛ akwadaa no weight a ɔde reba. If ne weight no yɛhwɛ na sɛ ɛntumi mfa pelvis no mu a yɛne wo bɛkasa. We do the AFI, that's the amniotic fluid index. Okay. Yɛsan nso hwɛ nsuo a ɛwɔ akwadaa no mu. Obi wɔ hɔ a n'afu no so but akwadaa no a ɔreba no ɔsua. Nti na yɛyɛ AFI no a ɛbɛkyerɛ so na kyerɛ sɛ nsuo na ama maame no yafunu no ayɛ kɛse anaasɛ ebia maame no ankasa ɔwɔ condition bi a ama n'afu no ayɛ kɛse. So we do all that. Now ma menka about the emergency. Okay. Aha, maka about the elective. Mm-hmm. Obi nso hwɛ a madamfo baako ɔse yɛwɔ yɛ dilatation board. Mm-hmm. Board a woba yɛde kyerɛ wo sɛ wase na ɛwɔ sɛ ebie up to 10 cm. Mm-hmm. 10 cm na ɛwɔ sɛ ebie no. Ebie baako a baako nie. Ebie mmienu a ebie mmiɛnsa. But awoɔ deɛ the way ɛteɛ no Wo du one a, pain na wo bɛ fɛ mu no. Wo du two a, ɛna wo bɛ hu sɛ o, na kyerɛ sɛ one pain no koraa na ɛnyɛ ya. Na ɛyɛ agorɔ. Na ɛyɛ agorɔ. But wa du two no nso ɛyɛ wo ya paa, nso wo du three a, wo bɛ hu sɛ o, akɔ n'anim, a, ɛneɛ nka me pɛ pain baako no. Wo du ten mpo deɛ a, wa nhwɛ a wo bɛ keka nneɛma abɔ. Aha, nti m'adamfo baako ɔse, deɛ ɛyɛ ne. abufu koraa yɛ yɛ board na ɛyɛ a yɛde bɛkyerɛ sɛ wadu ha wadu ha nti ɔno ɔnha ne ho koraa ɛba a yɛa no akɔda hɔ ayɛ cs obi nso wɔ hɔ ɔhwɛ na nyɛ adeɛ a ɔno ahwɛ ne ho a ɛnyɛ adeɛ obɛtumi afa saa yaw no mu and then we have the uh, we have the ɔmo ɔmo yɛ tietia okay obi ɔyɛ tietia Ne shoe size ɛyɛ about three years wo shoe size yɛ eh, size wow. thirty four size thirty five a yɛntumi ma wo nfa wase because wow. we presume sɛ pelvis ne nya adequate sɛ ebe kura aba ebe mm. ma ɛbaa fam nti short stature yɛhwɛ mm, mm, mm, afei nso obi ɔwɔ multiple myomas ɔmo nyinaa no mm-hmm. is elective for them. Ok mepakyɛw nti yɛnya aboterɛ no yɛmpeke no one one ɛsei no ɔmu yɛhu sɛ ɛɛ CS no is either sɛ nipa no ankasa ɛbɛka sɛ medeɛ mepɛ CS ne reasons no ɛvary ɛno sɛ ebi a nipa no bɛtumi aka sɛ oh, I cannot endure the pain mentumi yaw no ɛna obi nso so so no ebi a ɔno ara se saa na mepɛ no ɔmpɛ sɛ ɔbɛwɔ sɛbe afa no ase ɛna ɔno nso so bɛka no saa ɛna obi wɔ nso ɔhwɛ ne ho a Ɔnte. Ɔse mentumi ɛhɛn nkɔ. Ahaa, nnoɔma ahodoɔ no a ɛwɔ mu no ano yɛ den ma no. Ɛyɛ sɛ nipa no ankasa na elect sɛ ɔbɛ so ɔyɛ no saa. Ɛna menim sɛ ebia wokasa no sɛ menyaneeɛ a mepɛ sɛ mete aseɛ sɛ ebia apart from election no deɛ ɛyɛ sɛ mo nso so mo suggest no bi bɛwura mu a abɔfra no kɛseɛ nso bɛkyerɛ ɛno no maame na decide anaa wɔn mo na mo decide ma no. Mpakyɛw akora no kɛseɛ no. ɛno no me menka ne sɛ ɛyɛ emergency okay. but mɛka ne sɛ ebia is part of the elective because okay. ɛno no ebedu hɔ ne yɛahwɛ wo ahu sɛ akora no ɔba no ɔso emergency comes in mm -hmm. ɔn sɛ emergency deɛ is unplanned mm -hmm. adeɛ bi atumi si nti ebia mada no watumi a endure pain na ebia wadu ebia seven cm mm. efi seven cm na wadu no There is severe contraction but there is no cervical dilatation. Meka there is no cervical dilatation a, deɛ mepa akyɛ ne sɛ yafunu no ɛrekukuru a ɛda ɛɛ contractions no apee no ano ɔden a ɛwɔ sɛ nka n'ase no ɛtumi bue but ase no ntumi mbue. Kyerɛ sɛ. Wayɛ stubborn. Wapem. Wapem. Mhm. Aha. Ɛna sometimes ebi a mother no wotumi sɛ wei deɛ wabrɛ ɔyɛ hweyɛ nyɛ yie. Nyɛ yie. Ɛna baby adu no yɛanfa no ankɔ a it's either we are going to lose the mother or the baby or both. Wow. Nti that is the emergency. Ɛno deɛ ɛba no saa a yɛapem yɛyɛ ho hwee yɛnyɛ yie. Nti ɛno no yɛne wo kasa one two. Na woyɛ sɛ wobɛma yɛ tough time a we will send you to the next level ahaa because obi a hospital biaa ni hɔ a ɔpɛ maternal mortality hospital biaa ni hɔ ɔpɛ nti ɛne ɛdu emergency ne pɛ yɛhu sɛ we yɛanya a yɛbɛlusu mada yɛbɛlusu baby or both no Ɛneɛ yɛne wo ka no wantu no wampene ɛneɛ ambulance no sɛ wo nni sika koraa a ɛyɛ doctor baako ɛm Doctor Nida Kududu baabi a wowɔ biaa Nyame nhyira wo na ɔyɛ adeɛ sɛ kyerɛ sɛ patient no ba ne yɛhwɛ na sɛ ɛyɛ emergency obi wɔ hɔ a wo ne no bɛka ne kunu sɛ ɔnni ambulance ka ɔbɛtua sisi ama wɔn de no akɔ the next level Yes, nti emergency yɛ adeɛ a yɛn susu no ayɛ putupru aba mu, na ɛwɔ sɛ yɛfa kwan bi so na yɛ deliver abɔfra no ntɛm ntɛm before the uncertain happens, but emerg eh planned no deɛ, that is elective no, ɛno deɛ ɛno yɛ aplane ato hɔ, nti onipa no koraa tumi bɛda hɔ. Okay. Ahaa na Ansa ebi na- ade kye a yɛayɛ ama no. Wow, wow, wow, wow, wow. Mɛsa aba hɔ for some questions bi but eh, mekae ahwɛfoɔ sɛ wɔbɛtumi ajoine eh, yɛ nkɔmmɔ yi a ɛrekɔ so yi wɔ yɛ WhatsApp number a ɛda wo screen no so no 0246678546 eh, sɛnea ɛda wo screen no so no 0246678546 wobɛtumi ajoine yɛ na bio nso so wobɛtumi ajoine wɔ Facebook HSM TV Kumasi Ghana or Heaven Seekers Ministry Kumasi Atonsu Dompaase. Na ma memfa akonya wei so na ne deɛ mu a memmɔ yɛahwɛfoɔ nkaeɛ titire wɔn a wɔhwɛ yɛ Facebook no ebi a na nansen mu no wɔ HSM TV no opa onnya ɛyɛ eh, one or two nnoɔma bi nti Ɛtwa sɛ wohwɛ wo frequency no ma yɛ nti sei no ebia kane no frequency no a na ɛda no wonyaa mepaakyɛw ɛsei current frequency a yɛ use no yɛ eleven six three five eleven six three five ɛna symbol rate no deɛ ɛno ara thirty thousand na polarization nso yɛ V no ara nti frequency no ɛna ɛbɛsesa eleven sixty three five nti mpaakyɛw anaasɛ wobɛtumi afa process no mu ayɛ blind scan no Anaasɛ wobɛyɛ saa search no. Wonya yɛ search no pɛ, wobɛhu sɛ wobɛnya HSM TV na wo ne yɛn abom adi dwuma no. Awurade ɔnhyira wo paa. Sɛdeɛ maka no, yɛrekɔ yɛn anim na yɛbɛbue ahoma atom ama deɛ wopɛ sɛ wofrɛ ka biara no woafrɛ aka. Nti ne deɛ mu for now no deɛ eh, WhatsApp number no ma yɛmfrɛ. Ne mu yɛbɛbue ahoma atom ama woafrɛ. Na Awurade nso so deɛ ahyɛ aseɛ yie on the issue of CS yɛhwɛ ansa na ɔba bɛkɔ akɔyɛ CS anaasɛ yɛbɛyɛ no CS, ɛberɛ a CS no rekɔ so na bio nso CS no akyi, deɛ ɛtwa sɛ yɛyɔ no, ne nyinaa ho nkɔmmɔ na yɛredi. Mebisaa Maame Nurse sɛ mmaa ankasa koraa wɔn awoɔ no, kwan ahodoɔ sɛn so na wɔtumi de wo? Wɔn yɛ huu sɛ by two ways na yɛtumi de wo, it's either sɛ ebia ɔbaa no sɛbe ɔbɛwo afa n'ase anaasɛ yɛbɛtwa no yɛbɛyɛ no CS na yɛayi abɔfra no na CS no na yɛ focus on this evening so much we are dwelling on the CS and she has made us to know that CS comes on board when patient no ankasa the pregnant woman elects that she wants to go through a CS cesarean section then that one yes is her prerogative nti no

elect for her um wɔn bɛ choose so ama no sɛ yɛbɛyɛ CS no ɛde ama wɔn then they pick it from there my midwife pakyɛ me me ba hɔ so wɔn a meyɛ ho sɛnea esi teɛ on CS no kwa deɛ ɛbɛma ɛbɛ prompte sɛ CS mmerɛ mu either sɛ patient na ɔbaa a wɔnyem no ɔno abɛka sɛ daabi mintumi nfa yaw biara mu nti mo nkotwa na mo nya abɔfra no anaasɛ Ɛkɔyɛɛ critical, emergency, a mo mo nim sɛ baabi a aduru no deɛ anhwɛ a maame no bɛfirim anaa abɔfra no anaasɛ wɔn mmienu nyinaa bɛfirim nti no ɛtwa sɛ mobɔ nkwa no ho ban nti mobɛto ama no sɛ baabi a aduru gye sɛ yɛtwa na yɛyi abɔfra no na ɔgye tom a moakɔ akɔyɛ ɛnyɛ saa apart from mepaakyɛw o emergency no anaasɛ apart from memfa no sɛ ɔbaa no ma ɔhwɛ sɛ sɛbe nka n'ase bebue no a emmue na akodur baabi a ohu sɛ ne homa rete no. Is that the only emergency or the only condition a a prompting emergency a ɛbɛma mobɛka sɛ yɛnyɛ CS anaasɛ there are other conditions a ɛbɛtumi ama mo adecide sɛ oh baabi a aduru no deɛ yɛhwɛ condition A anaa B a ɛtwa sɛ yɛkɔ yɛ CS? Mpakyɛ Nyame nhyira wo. There are other conditions wei deɛ daddy fa kyɛ me me hyɛ aseɛ no na ɛwɔ sɛ nka me hyira me mpaninfoɔ. Eh, wei deɛ ɔmo nfa nkyɛ me, na meka sɛ meda Awurade ase Sure. ɛwɔ mpɛmpɛnsoɔ a ɔde me adu ɛne eh, sɛdeɛ ɔde program yi rekɔ, yɛhyira ne din yɛ ne din kɛse. Ɛfei meka sɛ Nyame nhyira Daddy, Sure. Nyame nhyira Mummy, baabi a ɔmo wɔ biara, Minister Philly, Nyame nhyira ɔmo nyinaa, Nyame nhyira abusua no, me maame Mama Pam, Mama Golda, me papa Pastor Enoch, Mama Naomi, mpakyɛw obi biara a Nyame afa wo so sɛ fa me ba biaa nyame nhyira papaapa afei crew no mehyira obiaa health team nyame nhyira obi biaa ɛne yɛahwɛfoɔ afei madam eh Priscilla Adom nyame nhyira paa Wiscon ɔyɛ lecturer wɔ Wisconsin nyame nhyira no paa ɛna me ba Theresa nyame nhyira no paa yeah nti mpakyɛw eh sɛdeɛ wo bisaɛ no ɛtɔ da biaa na onipa no onim sɛ ɔbɛtumi awo okay aha ɛti In the course of wei no, ɛnyɛ n'ase no nko ara a ɛremmie no, but nneɛma bi, though n'ase no ammie a wɔse ɛkɔɛ no, but nneɛma bi na ɛde ne ho bɛgyegye mu a n'ase no ntumi mmie. Ebia in the course a uterus no recontract recontract no, na uterine rupture aba mu. Uterine rupture ba mu a, na kyerɛ sɛ awodeɛ no apae. Ɛno deɛ, ɛnyɛ afeansa yi ɛbɛdelay ɛwɔ si yɛ tumi ka because whenever there is uterine rupture mm, mm. uterus no the way ɛso na ɛyɛ eh, highly vascular meka highly vascular na kyerɛ sɛ mogya di ɛfunu sani mu aha nti wɔnhwɛ yi ɛpae a ebetumi ase pie gu yɛ funu no mu a ɛna sɛ ɛpae a midwife biara behu sɛ apae because. Ɔn sɛ baby akwadaa no da no wo palpate a wobɛhu ne part no bi but ɔbɛ awodeɛ no pae na ɔbɛda yɛfunu no mu a wo palpate a wo feel body parts no more than sɛ ɔhyɛ uterus no mu nti if there is rupture ɛno deɛ ɛwɔ sɛ yɛtu mmirika ɛde no kɔ yes ɛna afi nso ebi a yɛhu sɛ going on no yɛhu sɛ ah akwadaa no ho mmiɛnsɛsi asesa. Ei akora no wumi asesa sɛsi a dia because if the likɔ is the in fact the likɔ is supposed to be clear okay but if there is any colour mm -hmm. ana any discoloration a ɛwɔ sɛ wohwɛ likɔ no yɛ deɛ yi likɔ no yɛ nsuo no egu abofra no okay aha uh -huh. it's supposed to be clear it's supposed to be warm mm -hmm. but in a case a we are getting meconium stained likɔ mm -hmm. na kyerɛ sɛ akora no ɛɛ, nsuo no ɛfi ne ho reba no, wohwɛ a agyanan wɔ mu. Aberɛ a akwadaa no de ne ti reba. If sɛ akwadaa no de ne to na ɛreba a, wobɛsusu sɛ ebia ɛno koraa nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sɛbe na ɔde ne to reba nti wakɔ agyanan agu nsuo no mu. But sɛ ɔde ne ti na ɛreba, ne ti hwɛ pelvis no mu, na sɛ wakɔ toilet agu nsuo no mu a, it should tell you that we are having the fetal distress. Nti ɛnsɛ sɛ yɛgyina gyina. Abɔfra no home te. Akwadaa no home te. Yɛanhwɛ yie a, yɛbɛlusu abɔfra no. Akora bi nso wɔ hɔ a in the course of eh, contractions na afei wobɛhu sɛ mother no recontract no, mhm. mother no contract bi a wo check FH a, mhm. na sɛ FH no drope. FH no yɛ FH no yɛ fetal heart rate, akwaraa no mhm. akoma, ɛna yɛde tie akwaraa no ne heartbeat. Okay. Ebi a, na biribi akyekyere ne kɔn nti contraction si mm. pɛ na adeɛ no mmia no. Hmm. Aha. Nti ne nyinaa yɛ adeɛ a hmm. yɛkɔ inside. yɛkɔ a yɛkɔ kɔhwɛ nti obi wɔ hɔ a ɔno wa plane sɛ ɔba abɛyɛ vbirth ɔbɛwo afa nase but ebia na nnoɔma ankɔba ne obi obi deɛ ɔse ɔno deɛ ɔbɛwo afa nase ɛyere so no ɛ midwife baako ɛyere so no ɔno ano kɔ fa a nnoɔma ba ayɛ sɛ yɛn prepare no yes please. yo epakyɛw ma me misa question wei ɔnsi yɛn nenam ayɛ tete tete nsɛm ɛne ade nti ma me misa ebia sɛ deɛ mete yɛ no mante ne yie deɛ a Because wɔn yɛ ho sɛ bi a eh obi n'awodeɛ no arupture so ɔnyɛ saa ahaa ɛno bɛ ɛna asɛ abɔfra no mo check bi a ne heart beat no mo ho sɛ bi a ɔɔbrɛ bi gyama biribi koraa kyekyere ne kɔn ntumi nhu me ɛna bio nso so no ebi a abɔfra no ɔde ne ti na ɛba ne nso nsuo no a ɛgyina abɔfra no ho no ɛnoɔma bi a ɛwowɔ wɔ mu te sɛ bi a sɛbe abɔfra no agyannan bi wɔ mu a na kyerɛ sɛ ɛno nso so ebi wiemia no ɛna ama ɛɛkɔ so saa mepaakyɛw o ma mate sɛ maame bi ɛɛ wanyinsɛn ɔkɔ n'anim bia ne six months seven months mu na afei na ne pressure kɔ soro paa nti ɛkɔ wie ɛsɛ doctor si daabi daabi deɛ ɔde yɛ a wo maame no pressure si kɔ soro no ahwɛ a na wɔn nkwa ho aka nti yɛn kɔtwa ne yɛnya abɔfra ɛno nso so tumi kɔba saa anaa mante ne yie mpakyɛ yɛ saa na ɛteɛ mhm. and ɛɛ eh, na me mɛ mɛ groupi saa adeɛ no okay. mɛka ne sɛ adeɛ a ɛma obaa kɔ wie CS mm -hmm. we can talk about the maternal aspect mm -hmm. the fetal aspect and then the placenta aspect okay. nti maame yɛnka maternal aspect sɛ sure. if the mother is having a condition like uh, eh, HPT uh, eh, uh, sorry Me use yɛ terms like the hypertension. Hypertension yɛwɔ mu ahodoɔ. Obi wɔ hɔ a na ɔnni hypertension. Nyinsɛn no baeɛ no, ɛduu 20 weeks yi kɔ na hypertension de ne ho kyerɛɛ. So we have gestational hypertension. We have obi a na ɔwɔ hypertension no dada. Ɛna nyinsɛn no baeɛ na ayɛ dɛn? Amana akɔ soro. Amana akɔ soro. We have hypertension superimposed. Okay. Aha. Ɛne ɛwɔ gestational hypertension. Obi nso wɔ hɔ a, hypertension ne pɛ na ɔwɔ. But ɔni eh, uh, protein in urine wonya wo uh, wo hpt wo hypertension ana wo bp kɔ soro pɛ the mm -hmm. next thing ayɛyɛ ne sɛ yɛhwɛ wo dwon so okay we have a condition like eclampsia and preeclampsia mm -hmm. Sɛ eclampsia ba na sɛ woantriti no yie na ɛkɔ eh, sorry, sɛ pre-eclampsia ba na yɛanhwɛ ho dwuma andi na sɛ ɛkɔwie pre-eclampsia eh, na ɛkɔwie eclampsia Eclampsia no- nankasa a, yɛni option. Ɛno deɛ we have to take the pregnancy away irrespective of the gestational age. Okay. Ɛwɔ se yɛyi firi hɔ nom. Oh, nurse ɛno deɛ kyɛ sɛ yɛnyɛ CS mpo nyi abɔfra no ma wo. But yɛ sɛɛ nyinsɛn no. Yes baabi a ɛgyina baabi a aduru no ahaa if sɛ ebia nyinsɛn no wɔ twenty weeks ɛwɔ six months a na kyerɛ sɛ yɛ sɛɛ no because Ghana deɛ yɛ bɛtumi ahwɛ ɛyɛ seven months and above ahaa nti sɛ ɔwɔ six months deɛ a na kyerɛ sɛ yɛ yi no afiri hɔ because yɛn anhwɛ yi a we will lose the mother yɛ lose baby no a Madanese dɛ, ɛna ɛno ebia na ɔnyɛ onnya koraa nndu age of viability, ntsi ɛno mother no wɔ hɔ ahaa. But if sɛ yelusu mother no na baby no so nndu age of age of viability na yegyae baby no sɛ ɛno ntsi ɔmmature kakra a, na kyerɛ sɛ yɛannyɛ mother no yie ahaa. Ɛna even pre-eclampsia no, Sɛ wo treati na wo hwɛ a na hu sɛ ah the way a me treati koraa still ɛnkɔ yie a still ɛwɔ sɛ yɛyi nyinsɛn no firi hɔ. BP no resutu no matter the kind of max sulfate a wode ma patient no, max sulfate yɛ aduro no a yɛde control preeclampsia no aha, wo ma no nyinaa still BP no sutu ara na ɛresutu.

Memfa no sɛ neonate ɛhaa nti ɔbɛyɛ kakra dɛ gyɛɛ sɛ mother no wobɛtena hɔ kakra akyɛ. Mm, NICU no yɛ dɛ no. NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Ah, mekaa sɛ Yes. kɔhwehwɛ wo kunu fa no bra. Ah, NICU deɛ. Ah, okay. Na yɛ sɛ mode no kɔ baabi a yɛde abɔfra no bɛto bi a incubator mu Mpashaa. na yɛhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi agyina, nyɛ saa? Mpashaa. Oh, wow. Yes. Okay. Ɛna mother no nso wɔ condition bi te sɛ heart disease a, ɛno nso yɛnka se mother no nkɔ into labour, no, ɛno ɛmboa. Mother no wɔ gestational diabetes, ebia ɔno ara na ɔnni diabetes dada, but ɔnyemyɛ na diabetes de ne ho bɛgyee mu, anaasɛ na ɔwɔ bi ɛna ɔnyemyɛ asan ayɛ kɛseɛ. And diabetic babies no ankasa, wɔn soso. Oh, okay. Enti ɔmo no koraa yɛnhyɛ da ngyegye ɔmo ani wɔ awo V-birth mu. Mhm. Ɔmo na wobɛhu ɔmo sɛ ɔmo so paa, wowɔ ɔmo a, they are fine, ɔmo yɛ okay. Woanhwɛ na woankyɛke ɔmo glucose eh, wei, na wode ɔmo kɔto hɔ sɛ akora yi da wei a ne ho yɛ fɛ, woanhwɛ a wobɛkɔ na wawu da hɔ. Aw. Yes please. Wow. Ɔyɛ fɛ, ɔso but eh, because yɛayi no afi ne maame, na ne maame wɔ saa condition nti you have to be checking the glucose frequently, mm-hmm, na baabi mm-hmm. ohia eh, nsuo eh, mfa sɛ glucose na wode mm-hmm. bɛma no baabi ohia nofo na wode bɛma no yes and then we can yɛaka rapture now when there is cephalopelvic disproportion sɛ akwadaa akwadaa yi mpatsɔ menyɛ demonstration yes please. Akora no ti nie ahaa nti eh the baby always comes in the attitude of fleshing ɔmo da yafunu mu a sei na ɔmo teɛ ne ko ne ne ti bata ne a ne ne nsa no gu ne bo so ɛna ne nan no egu hɔ sei ahaa nti ɛne ɔda mu sei nti ne ti ɛna ɔde ba na ne ti na ɔde ba sei no yɛmfa no sɛ maternal pelvis ne nie nti wɔn sɛ ne ti na ɔde ba no wei Ontumi mfa mu. Yɛmfa no sɛ ontumi nkɔ. Nti kɔ no a ontumi nkɔ no, wontumi, kyerɛ sɛ woayɛ biribiara, wohwɛ a, the head is high. Woyɛ wo vaginal examination, woahu sɛ akwadaa no ti wɔ high, irrespective of the good contractions. Pagya mu kakra na ahwɛfoɔ no ntumi nhunu. Irrespective of the good contractions a maame no renya no, still akwadaa no ti. And and cervix can dilate but akwadaa no ti wɔ soro anaasɛ cervix is not even dilating nyinsɛn no bɔ wiem aha nti ti da sɛ akwadaa no ti ɛso sen maame ne ne pelvis na anaa pelvis ne sua ɛma akwadaa no ti. ɛyɛ de mi ti no biara ɛyi nua deɛ mi de ba yɛ deɛ ne nye easy o mi ba yɛ papa o mi ba ɛyɛ ade sɛ maame mu o ma yɛ ade o yɛn kɔ yɛn kɔ. yes. Obi nso wɔ hɔ a ne pelvis oh whenever eh, obi kɔ hospital obi kɔ antenatal for ne first visit a most of the time no midwife hwɛ nneɛma bebree ɔhwɛ nneɛma bebree maame ne ba no hwɛ ne gate meka ne gate ahwɛ ne ne ne from head to toe hwɛ the way ɔnante ebi a ɔba na ɔtɔ gu ne nan so ne nan na ɔtɔ gu so no ebi a na ɔba na ne nan pem adeɛ probe into why a maame no ɛtɔ gu so no. Ebia na maame no anya accident bi pɛn nti a affect ne pelvis. Wontumi nkɔka sɛ saa maame no nwo mfa no ase. Yes. Aha, wanya injury wɔ pelvis no so da. Obi nso wɔ hɔ a yɛayɛ ne surgery wɔ pelvis, pelvic no so da. Wontumi nka sɛ maame wei nwo mfa no ase. Aha. Nti ne nyinaa yɛhwɛ. Nti woansan Na wohu mepatse sɛ. wo, deɛ ɔɔba no na ebia biribi nti ɛpaa no na ne to sii fam, ɛna ne hɔ yɛ ne yɛɛ no nso so ɛ. Oh, ɛno deɛ ɔnni problem but asɛ ɔɔba no ɛna Deɛ biribi nti paa no. mobɛtwɛn ama no, eh, pain no kɔ ɛno ara no. Pain no kɔ ɛno ara no. Oh, okay. Ahaa, ɛno koraa deɛ ɛyɛ a yɛtumi ma, wobɛtumi ama no analgesic bi, ɔyɛ free a ɛno Na ano ɔkɔ, no. yo. Yes, wohu sɛ obi retɔ gu ne nan so a, bisa no deɛ nti a ɔretɔ gu ne nan so. Ahaa na bisa no subsequent deliveries. Obi wɔ hɔ a ne ɔwɔ poor obstetric history. Yɛka poor obstetric history a, n'awoɔ mu ebi a ɔno ara ɔyɛ obi a da biara yɛyɛ no CS. Sɛ obi ka sɛ yɛayɛ no CS pɛn a, bisa no deɛ nti a yɛyɛɛ no CS no. Ebi a na saa abɔfra no, na ɔso. Nti na yɛyɛɛ no CS but ebia wohwɛɛ wei no abofra no sua Nti obetumi aba. Nti obetumi aba. Ɛna obi nso wɔ hɔ a n'awoɔ mu nyinaa CS nko ara na yɛayɛ no. Yɛayɛ no Okay. CS two times, three times. Wontumi nka sɛ saa nipa no nsan nkɔwo VBETH. No. Especially wɔn a wɔwɔ thirty five years and above, wɔn mpo deɛ precious babies, wɔn mpo deɛ ɛyɛ a yɛn yɛnfrɛ koraa sɛ wɔmmra for VBETH. Ahaa akora bi nso wɔ hɔ a ɔba no ne nfuruma no ne ti no a ɔde ba sei no ne nfuruma no da ne ti no anim that's called presentation ne nfuruma no abɛtɔ ha ɛna ɔn sɛ nfuruma no na join ne placenta no to the mother nti ne nfuruma no abɛtɔ ha no yɛgogoro ho sɛ ɔnkɔ wo mfa hɔ na ne ti no si ayi no so a cord no so a ɛde mm, asɛm bɛba mm, mm, because ɛkate blood supply mm-hmm. the moment a contraction bɛ set in ɛkate kɔ ɛ wei ɛ oxygen supply mm-hmm. nti efi akora no bɛhu na ne ho meɛ te wobɛkyɛke ɛ fit fetal heart rate na ɛnenam one ten Na ɛnenam eti? Dabi. Afei nso ɛtɔ da bi a wei a meke na meka sɛ ebia na eh, cord no ɛda ne ti so. Ebi wɔ hɔ koraa wohu cord no wɔ vulva no mu. Cord no apue. Aha, nti ɛno deɛ yɛbɛtumi ayɛ ara ne sɛ yɛde warm saline ɛbɛkata cord no a apue. Akwadaa no ɔhyɛ yafunu mu, cord no apue nenam abɔnten. Wow. Nti ɛno what we can do ne sɛ yɛde warm saline

eh, side no wei yɛ mhm. maternal side na okay. mbobɔ so na with the fetal side. na ɛsɛ nneɛma a efiri abɔfra no fam a ɛbɛma yɛakaka sɛ yɛnkɔ yɛ maame no si yes. iyo mpakyɛ yɛnkɔ yɛ. we can look at, uh, at the uh, eh, mal presentation. okay. meka mal presentation akora no ɛwɔ sɛ nka ɔba sei mhm. ɔde ne ti ne ne n'ati kɔ ɔn mhm. eh, yɛka sɛ maame no ɛwɔ sɛ ɔwo normal delivery ɛyɛ eh, osipito. Antiwia, meka osipitu Antiwia, ewɔ sɛ ne ne ne osipitu no ɛba maame no anim se nɛ nɛ ɔde awo but ebia akwadaa no ɔde n'abɔdwe ɛna ɛɛba aha anaa sɛ ɔde n'anim sei ɛna ɔde eba. N'ano nso koraa na ɛdeɛ no. Anaa sɛ ɔno ɛmu ɔde ne nan kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ koraa bɛhwɛ na wakorɔse ne nan baako na baako no hyɛ mu sei. Ah. Baako no apue afi maame no ase sei, ɛno yɛ ntumi ndeliver. Mm. Yes. Obi nso wɔ hɔ a wobɛkɔ no, aberante pa no ɔte awodeɛ no mu sei, ɔte ayi, baabi a ɔbɛfa aba no ɔte hɔ, ɔte hɔ sei. Ɛsɛ ɔno deɛ wo na ɔbɛyɛ pilot, deɛ ɔsi te hɔ no deɛ. Ei, na ɛno saa na ɛyɛ na nkora no, wɔn di agorɔ too much na ne wɔ fi ne ho anaasɛ ɛɛ ɛde a. ma presentation. wow ɔno adopte position ɔpɛ. hwɛ. eti etu de bi a obi wɔ hɔ a abɛkɔ na wabobɔ ne nan sei abobɔ ne nan na ɔte awudie ne mu. Mm. ɔte awodie no mu sei nti ɔno saa no bridge presentation bridge no mpo yɛ wɔ mu ahodoɔ mhm. obi wɔ hɔ a wabobɔ ne nan saa no ɔde baako ato baako so mhm. ɛna baako no apia fi maame no ase nti ɛni na wotumi nka saa koraa na wotumi nso bɛtu mmirika de wɔ sɛ de nan baako kɔ akyi baako kɔ n'anim no deɛ ɔbɛtu mmirika wow nti na sɛ abɔfra no ɛba eh, eh, but wama no kwan pa so a ɛbɛhia sɛ na saa deɛ ɔmu ni

yɛhwɛ na ya ya yɛayɛ ho adwuma okay yes please ɛfei nso ebi a na akwadaa no mhm. ɔde ne sei na ɔde ba tra ɛɛ eh, transverse mhm. nti transverse no ɛno nie yes please. Hmm. wow yes, wow wow wow wow. Yes, please. a transverse no ɔno nso yɛ deɛ diver ɔno ɔno nso bɛ swim no adaivo. Yes. Hey.